It-tifkiriet tat-tfulija tiegħi f'Ruma għadhom ħajjin f'moħħi. Ir-riħa tal-ħwawar fis-Suq Ċentrali, it-tpaċpiċ tal-konversazzjonijiet bil-Grieg u bil-Latin, u s-sħana tal-ħadna ta' ommi meta kienet tixgħel ix-xemgħat tas-Sabbat. Twelidt f'familja Lhudija rispettata, fejn it-tradizzjonijiet antiki kienu mħarsa b'ħerqa u dedikazzjoni. Missieri, negozjant magħruf għall-integrità tiegħu, kien jiddedika l-għodwiet tas-Sabbat biex jgħallimni l-Iskrittura. Leħnu gravi u kalm kien jidwi fil-kmamar ta' darna waqt li kien jaqra l-manuskritti mqaddsa. Ma' kull storja tal-profeti, qalbi żagħżugħa kienet tixxennaq għall-jum meta l-Messija mwiegħed kellu jiġi biex jifdi lill-poplu tagħna. Wara nofsinhar kien mimli bit-tagħlim ta' ommi dwar it-tradizzjonijiet tal-poplu tagħna. Idejha tas-sengħa kienu juruni kif inħejji l-ħobż bla ħmira, kif nissepara l-offerti għat-tempju, u kif inżomm darna skont il-liġijiet tal-purità. F'għajnejha, kont nara r-rifless ta' ġenerazzjonijiet ta' nisa b'saħħithom li żammew il-fidi tagħna ħajja. Sadattant, kilometri 'l bogħod, fir-reġjun tal-Pontus, kien qed jikber dak li l-Mulej kien għażel biex ikun is-sieħeb tiegħi. Aquila twieled f'familja ta' artiġjani, fejn is-sengħa tal-ħjata tat-tined kienet mgħoddija minn missier għal iben b'kburija u dedikazzjoni. Idejh tgħallmu minn kmieni kif jużaw l-għodda li xi darba kellhom isostnuna fil-missjoni tagħna. Missier Aquila kien magħruf fir-reġjun kollu għall-ħila eċċezzjonali tiegħu fil-ħjata tat-tined. Kien raġel paċenzjuż li kien jgħallem is-sengħa tiegħu bl-istess preċiżjoni li biha kien jaqta' l-ġilda u jħit il-kanvas. Ma' kull pont li kien jagħti, kien jgħaddi tagħlima dwar l-onestà u l-eċċellenza. Tfulitna, għalkemm mifruqa minn artijiet u ibħra, kienet qed timxi fi triqat paralleli mfassla minn id il-Mulej. Waqt li jien kont qed nimmemorizza s-salmi fis-sinagogi ta' Ruma, Akwila kien qed jitgħallem is-sigrieti tal-kummerċ fir-rotot kummerċjali mgħaġġla tal-Baħar l-Iswed. Ħadd minna ma kien jimmaġina li t-triqat tagħna kellhom jiltaqgħu b'mod extraordinarju. Għodwiet fid-dar ta' Akwila kienu mimlija bil-ħoss tal-għodda u r-riħa tal-ġilda ġdida. Missieru, bejn struzzjoni u oħra dwar is-sengħa, kien jaqsam stejjer dwar il-merkanti li kienu jiġu minn artijiet imbiegħda, bla ma jaf kien qed jiżra'. żerriegħa tal-ispirtu avventuruż li aktar tard kellha twassalna biex naqsmu l-ibħra għall-imħabba tal-Evanġelju. Is-snin taż-żgħożija tagħna kienu mmarkati b'tagħlim differenti iżda kumplimentari. Jien kont qed niżviluppa l-għerf fl-Iskrittura u l-ħiliet meħtieġa biex inżomm dar Lhudija, filwaqt li Aquila sar imgħallem fis-sengħa tiegħu. Il-Mulej kien qed iħejjina, fl-għerf infinit tiegħu, għal ħajja ta' servizz li kellha tmur lil hinn mill-aspettattivi l-aktar kuraġġużi tagħna. L-ewwel laqgħa ma' Akwila seħħet f'għodwa tar-rebbiegħa fis-suq ċentrali ta' Ruma. Ix-xemx kienet għadha tibda ddeheb il-ġebel tal-bankina meta ħarsitna ltaqgħet bejn il-bankijiet tat-tessuti u l-ħwawar. Hu kien qed ifittex materjal għat-tined tiegħu, jien kont qed nixtri l-ingredjenti għall-ħobż tas-Sabbat. Koinċidenza sempliċi li kellha tbiddel il-kors ta' ħajjitna għal dejjem? F'dak iż-żmien, jien kont diġà magħrufa fost il-familji Lhudin ta' Ruma. Id-dedikazzjoni tiegħi għall-istudju tal-Iskrittura u l-impenn tiegħi lejn it-tradizzjonijiet kienu żgurawli post ta' rispett fil-komunità. In-nies kienu jfittxu l-pariri tiegħi, speċjalment in-nisa żgħażagħ li xtaqu jibnu djar li jibżgħu mill-Mulej. Aquila kien għaqdu kif wasal Ruma, iġib miegħu mhux biss il-ħila tiegħu fil-manifattura tat-tined, iżda r-reputazzjoni li kienet tippreċedih. Il-prodotti tiegħu kienu mfittxija minn merkanti minn kull naħa tal-Imperu. Il-kwalità tax-xogħol tiegħu kienet tirrifletti l-eċċellenza li biha kien imexxi ħajtu, karatteristika li mill-ewwel qabdet l-attenzjoni tiegħi. Il-laqgħat tagħna ta' wara seħħew b'mod naturali, dejjem f'kuntesti li kienu jinvolvu l-fidi tagħna u r-responsabbiltajiet tagħna fil-komunità. Ma' kull konversazzjoni konna niskopru aktar affarijiet komuni bejnietna. Id-devozzjoni tagħna lejn Alla ta' Abraham, Iżakk u Ġakobb kienet tidher mhux biss fil-kliem, iżda fl-azzjonijiet prattiċi ta' mħabba lejn il-proxxmu. Iż-żwieġ ġie bħala konsegwenza naturali tal-ammirazzjoni reċiproka tagħna li kienet qed tikber. Iċ-ċerimonja, li saret taħt il-ħuppah tradizzjonali, ġabret flimkien il-familji u l-ħbieb qrib tagħna. Il-barkiet imħabbra dakinhar saru profeziji dwar ħajjitna futura, ħajja ta' sħubija fis-servizz tal-Mulej. L-għaqda tagħna ssaħħet malajr permezz tax-xogħol flimkien. Tgħallimt is-sengħa tat-tined u Aquila daħal aktar fil-fond fl-istudju tal-Iskrittura. Biddilna darna f'ċentru ta' tagħlim u qima fejn lut oħra kienu jinġabru biex jistudjaw u jitolbu. Ir-reputazzjoni tagħna bħala koppja ddedikata għall-fidi nfirxet ma' Ruma kollha. L-ewwel snin ta' żwieġ kienu mmarkati b'rutina bbilanċjata bejn ix-xogħol bit-tined u l-involviment tagħna li kien qed jikber fil-komunità Lhudija. Ma konniex nafu, iżda l-Mulej kien qed iħejjina għal sfidi akbar. Il-fidi tagħna kellha tiġi ttestjata b'modi li qatt ma mmaġinajna, u mħabbitna kellha tkun il-pedament li jsostni fit-tribulazzjonijiet li kienu ġejjin. Il-ħajja f'Ruma tatna l-opportunità li niltaqgħu ma' nies minn oriġini u kulturi differenti. Il-ħanut tat-tined tagħna sar post ta' laqgħa fejn in-negozjanti kienu jaqsmu stejjer minn artijiet imbiegħda. Ftit konna nafu li dawn il-konnessjonijiet kellhom ikunu fundamentali għas-sopravivenza futura tagħna. Id-digriet imperjali wasal bla avviż. F'jum ta' xogħol normali, il-gwardji Rumani bdew iduru fit-toroq tal-kwartier Lhudi bl-ordni tal-Imperatur Klawdju, il-Lhud kollha kellhom jitilqu minn Ruma minnufih. Id-dinja li konna bnejna ġġarfet fi kwistjoni ta' sigħat. L-aħbar infirxet bħan-nar fit-tiben niexef. Familji sħaħ kienu jiġru biex jiġbru l-aktar affarijiet prezzjużi tagħhom. Il-ħoss tal-biki tat-tfal kien jitħallat mat-talb imżebżeb ta' xjuħ. Fil-ħanut tagħna, Aquila u jien ħarisna lejn xulxin fis-skiet, nifhmu li dak il-mument kien se jbiddel ħajjitna għal dejjem. B'idejn jitriegħdu iżda determinati organizzajna l-għodda u l-materjali tagħna. Snin ta' xogħol u memorji kellhom jitnaqqsu għal dak li stajna nġorru. It-tined li konna ħjatna b'tant attenzjoni issa kellhom iservu biex jgħattu l-ħarba tagħna stess. L-għarfien tas-sengħa, li ma setax jiġi kkonfiskat, kellu jkun l-unika garanzija ta' sopravivenza tagħna. Id-deċiżjoni li mmorru Korintu ma kinitx faċli, iżda kienet strateġika. Il-belt Griega, magħrufa għall-port attiv tagħha u l-kummerċ prosperu, kienet toffri opportunitajiet għall-artiġjani tas-sengħa. L-esperjenza tagħna man-negozjanti kienet għallmitna li fejn kien hemm il-kummerċ, kien hemm il-bżonn ta' tined. Il-vjaġġ kien eżawrjenti. Il-Baħar Mediterran, kapriċċuż fil-burdata tiegħu, ittestja r-reżistenza fiżika u spiritwali tagħna. Matul il-lieli fuq il-gverta tal-vapur, imħaddnin biex nipproteġu ruħna mill-ksieħ, konna naqsmu kliem ta' kuraġġ, infakkru l-wegħdiet tal-Mulej lil dawk li jafdaw fih. Wasalna Korintu mneżżgħin minn kollox ħlief il-fidi u l-ħiliet tagħna. It-toroq mgħaġġla tal-belt laqgħuna bl-indifferenza tipika tal-metropoli kummerċjali l-kbar. Sibna kenn temporanju f'kamra żgħira qrib is-suq, fejn minnufih bdejna nerġgħu nibnu l-ħanut tagħna. L-ewwel xhur kienu ta' adattament intensiv. Il-lingwa Griega, li konna nafu mill-kummerċ, issa kellha tkun imdominata għas-sopravivenza ta' kuljum tagħna. Il-klima, id-drawwiet, kollox kien differenti minn Ruma. Iżda s-sħubija tagħna saħħet saħansitra aktar quddiem l-isfidi. Kull rebħa żgħira kienet iċċelebrata bħala prova tal-fedeltà tal-Mulej. Ir-reputazzjoni tagħna bħala artiġjani malajr bdiet tistabbilixxi ruħha f'Korintu. Il-kwalità tax-xogħol tagħna kienet tiġbed il-klijenti u bil-mod bil-mod erġajna bnejna ħajjitna. Ma konniex nafu, iżda l-Mulej kien ġabna eżatt fejn kellna bżonn inkunu. Dalwaqt, laqgħa kellha tbiddel kompletament id-direzzjoni tal-istorja tagħna. Il-jum meta Pawlu daħal fil-ħanut tagħna f'Korintu għadu minqux f'moħħi b'ċarezza straordinarja. Twil, passi sodi minkejja l-għeja evidenti tal-vjaġġ, huwa ppreżenta ruħu bħala manifattur tat-tined. Ħarstu kienet wassal intensità li qatt ma kont sibt f'bniedem ieħor. Ir-rutina tax-xogħol tagħna malajr inkorporat lil Pawlu. Idejh kienu ta' sena fix-xogħol tat-tined juru snin ta' esperjenza. Iżda kien waqt ix-xogħol li kliemu beda jikxef veritajiet li kellhom jittrasformaw il-fehma tagħna tal-Iskrittura. Il-messaġġ dwar Ġess bħala l-Messija mwiegħed kien qed iwieġeb għall-mistoqsijiet li kont ili nġorr minn tfuliti f'Ruma. Il-għodwiet fil-ħanut inbidlu f'mumenti ta' tagħlim profond. Waqt li idejna kienu jaħdmu l-ġilda u l-ħbula, Pawlu kien jaqsam l-esperjenzi tiegħu fis-sinagogi ta' bliet differenti. Kull storja ġabet perspettiva ġdida dwar il-profeziji li konna nafu daqshekk tajjeb. Il-Messija ma kienx biss ġie, hu kien temm kull kelma mħabbra mill-profeti. It-trasformazzjoni f'qalbna kienet gradwali iżda rreversibbli. Ma' kull rivelazzjoni dwar Ġes, il-fidi Lhudija tagħna ma kinitx miċħuda, iżda kompluta. L-iskrittura li kont studjajt tul ħajti kollha kisbet tifsira ġdida. Akwila u jien skoprejnt li tkeċċija tagħna minn Ruma ma kinitx traġedja, iżda parti minn pjan akbar biex iġibna għall-milja tal-verità. Darna saret ċentru ta' tagħlim tal-Evanġelju. L-istess ħiliet li użajt biex ngħallem lin-nisa Lut f'Ruma issa kienu jservu biex naqsmu l-aħbar it-tajba ta' Ġess. Aquila, bl-esperjenza tiegħu fin-negozjati kummerċjali, kellu don speċjali biex jispjega l-Evanġelju lin-negozjanti u l-vjaġġaturi li kienu jiffrekkwentaw il-ħanut tagħna. Is-sħubija ma' Pawlu marret lil hinn mix-xogħol manwali. Sirna kollaboraturi attivi fl-espansjoni tal-Evanġelju f'Korintu. Il-ħanut tagħna kien aktar minn post ta' manifattura tat-tined, kien punt ta' laqgħa fejn nies minn oriġini differenti setgħu jisimgħu dwar Ġes. L-għarfien li kellna tal-kultura Lhudija u Rumana wera ruħu prezzjuż biex nilħqu kemm il-Lhud kif ukoll il-Ġentili. Pawlu għallimna naraw il-ħila tagħna bit-tined bħala għodda għas-Saltna. Bħalma t-tined li konna nimmanifatturaw kienu joffru kenn lill-vjaġġaturi, darna saret rifuġju għall-konvertiti ġodda. Ix-xogħol manwali kien isostni l-ministeru, jippermetti li l-messaġġ jinqasam mingħajr ma joħloq piżijiet għall-komunità li kienet qed titwieled. L-influwenza tagħna kibret lil hinn minn Korintu. L-ittri ta' Pawlu bdew jilħqu bliet oħra, u magħhom ir-responsabbiltà tagħna li nsaħħu kongregazzjonijiet ġodda żdiedet. Il-Mulej kien ħejjiena tul is-snin għal dan il-mument, kull esperjenza f'Ruma, kull sfida ffaċċjata, kienet parti mit-taħriġ tagħna għall-ministeru. It-toroq tal-Imperu saru t-tieni dar tagħna. Bl-għarfien miksub minn Pawlu u l-esperjenza tagħna f'kulturi differenti, Aquila u jien bdejna sensiela ta' vjaġġi li kellhom jeħduna f'postijiet li qatt ma mmaġinajna li nilħqu. Kull belt ippreżentat l-isfidi u l-opportunitajiet tagħha biex naqsmu l-Evanġelju. Efesu kienet l-ewwel missjoni kbira indipendenti tagħna. Il-belt bil-port attiv tagħha u t-tempju grandjuż ta' Diana kellha bżonn disperatament il-messaġġ ta' Ġes. Waqqafna l-ħanut tat-tined tagħna qrib is-suq prinċipali, bl-użu tal-istess strateġija li kienet ħadmet f'Korintu. Is-sengħa fetħet bibien għal konversazzjonijiet aktar profondi dwar il-fidi. L-esperjenza tagħna ma' kulturi differenti wriet ruħha invalwabbli. Għal Lhud, stajna nispjegaw kif ġestem kull profezija messjanka. Għall-Griegi konna nippreżentaw l-għerf tal-Evanġelju b'mod li jagħmel sens mal-mod ta' ħsieb tagħhom. Għar-Rumani konna nuru kif il-fidi f'Ġes kienet tmur lil hinn mil-limitazzjonijiet tar-reliġjon tal-istat. It-twaqqif ta' kongregazzjonijiet ġodda kien jeħtieġ għerf u paċenzja. F'kull belt konna nibdew billi nidentifikaw familji riċettivi għall-messaġġ. Il-laqgħat inizjali tagħna kienu żgħar, normalment fi djar privati, fejn stajna nistabbilixxu relazzjonijiet profondi u ngħallmu l-pedamenti tal-fidi b'attenzjoni u kura individwali. L-istabbiliment ta' tmexxija lokali kien fundamentali għall-kontinwità tal-Knejjes. Aquila kellu don speċjali biex jidentifika u jħarreġ mexxejja ġodda. Konna naqlmu mhux biss il-veritajiet tal-Evanġelju, iżda wkoll ħiliet prattiċi ta' amministrazzjoni u kura pastorali. Kull kongregazzjoni kellha ssir awtosuffiċjenti u kapaċi timmultiplika l-messaġġ. L-ittri li konna nirċievu mingħand Pawlu żammewna infurmati dwar it-tkabbir tal-Knisja f'reġjuni oħra. Kliemu ta' kuraġġ saħħaħ id-determinazzjoni tagħna, speċjalment fil-mumenti ta' persekuzzjoni u diffikultà. Kull kongregazzjoni ġdida stabbilita kienet konferma li l-Mulej kien qed jespandi s-saltna tiegħu permezz ta' reċipjenti sempliċi bħalna. Il-persekuzzjoni bdiet b'mod sottili f'Efesu. L-ewwel kienu l-ħarsiet suspettużi tal-kummerċjanti tat-tempju ta' Djana, imbagħad ir-rifjuti moħbija li jbigħulna materja prima għat-tinet. Iżda Akwila u jien diġà konna nafu s-sinjali, konna għexna sitwazzjonijiet simili f'Ruma. L-arja tqila li tippreċedi t-tempesta kienet familjari. Il-mexxejja tas-sinagoga lokali, inizjalment riċettivi, biddlu l-pożizzjoni tagħhom meta ntebħu li l-messaġġ tagħna dwar Ġess kien jiġbed aktar segwaċi kull ġimgħa. L-akkużi bdew b'tħaxwix fil-kantunieri tas-suq, Konna msejħa tradituri tal-fidi anċestrali. Il-kliem jista' jweġġa' aktar mix-xwabel, speċjalment meta jiġi minn dawk li darba sejħulna ħuthom. L-oppożizzjoni intensifikat meta l-kummerċjanti tal-amuleti u l-oġġetti reliġjużi bdew jitilfu l-klijentela. Il-messaġġ tagħna dwar Alla li ma jgħammarx f'tempji magħmula minn idejn il-bniedem kien jhedded il-profitti tagħhom. It-theddid fiżiku sar frekwenti. Konna nibdlu kontinwament il-post tal-laqgħat tagħna biex nipproteġu l-konvertiti l-ġodda. L-awtoritajiet Rumani, taħt pressjoni mill-mexxejja reliġjużi lokali, bdew josservawna. Kull moviment kien osservat, kull laqgħa setgħet tkun l-aħħar waħda. Tgħallimna nkunu għaqlin bħas-sriep u sempliċi bħall-ħamiem. Żviluppajna kodiċijiet u sinjali biex nikkomunikaw postijiet siguri għal-laqgħat. L-esperjenza tagħna f'Ruma kienet għallmitna kif nissopravivu fl-avversità. L-aktar mument diffiċli kien meta wħud mid-dixxipli tagħna stess daru kontra tagħna. Il-biża' mill-persekuzzjoni ġegħelhom jiċħdu l-fidi. Li tara lil dawk li konna qlejnihom spiritwalment jiddenunzjawna pubblikament ikkawża wġigħ li jista' jifhem biss min diġà esperjenzah. Iżda anke dawn it-tradimenti servew biex isaħħu d-dipendenza tagħna fuq il-Mulej. Il-pressjoni fuq il-familji tagħna kienet kostanti. Qraba fi bliet oħra kienu interrogati, negozji kienu bbojkottjati. Uħud mill-konvertiti l-ġodda tilfu l-wirt tagħhom, oħrajn tkeċċew minn djarhom. Ftaħna darna biex nilqgħu lil dawk li ma kellhomx fejn imorru. Kull biċċa ħobż kienet maqsuma, kull spazju kien maqsum. Il-lili kienu mimlija bit-talb għal dawk li kienu jippersegwitawna. Akwila għallimni li l-imħabba vera tidher mhux meta jkun faċli li tħobb, iżda meta l-maħfra tidher impossibbli. Konna nitolbu għall-konverżjoni ta' dawk li kienu jippersegwitawna, dejjem niftakru fix-xhieda ta' Pawlu, li darba kien hu wkoll persekutur. Il-Mulej sostniena b'modi straordinarji matul dawn iż-żminijiet. Meta bieb kien jingħalaq, oħrajn kienu jinfetħu. Il-merkanti li kienu kkonvertew bil-moħbi kienu jipprovdulna l-materjal għat-tined. Il-familji pagani kienu joffru djarhom għal-laqgħat. Il-persekuzzjoni, minflok ma dgħajfet il-Knisja saħħitha. Id-demm tal-martri tassew sar żerriegħa. Fil-lili l-aktar mudlama tal-persekuzzjoni, kien il-ħarsa t'Akwila li kienet tagħtini l-qawwa biex inkompli. Il-wiċċ kalm tiegħu anke f'nofs it-tribulazzjonijiet kien ifakkarni fil-wegħdiet tal-Mulej. L-għaqda tagħna kienet tmur lil hinn miż-żwieġ tradizzjonali, konna tassew sħab f'missjoni akbar minna nfusna. Fil-vjaġġi twal bejn l-ibliet konna naqsmu aktar mit-triq imtarġa. Il-ħolm u l-biżgħat tagħna kienu jitħalltu mat-talb u l-istudju tal-Iskrittura. Akwila kellu d-don li jsib it-tama fis-sitwazzjonijiet l-aktar diffiċli. Meta qalbi kienet titqal bil-ħsibijiet, il-fidi soda tiegħu kienet terfagħni. In-nuqqas ta' wlied, li għal ħafna seta' kien kawża ta' niket, inbidel f'opportunità biex nimmultiplikaw l-imħabba tagħna. Kull konvertit ġdid sar parti mill-familja spiritwali tagħna. Darna kienet dejjem mimlija b'dixxipli żgħażagħ ifittxu l-gwida, koppji li kellhom bżonn il-pariri, romol li kellhom bżonn l-appoġġ. Ir-rispett reċiproku bejnietna kien jiskanta lil soċjetà fejn in-nisa rari kienu meqjusa bħala ndaqs. Aquila mhux biss kien jippermetti, iżda kien jinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni attiva tiegħi fil-ministeru. Meta kont ngħallem, hu kien joqgħod fost is-semmiegħa, juri bl-azzjonijiet tiegħu l-valur li kien jagħti lill-għerf li l-Mulej kien tani. Is-sħubija tagħna fil-ministeru saħħet iż-żwieġ tagħna, u ż-żwieġ tagħna saħħaħ il-ministeru tagħna. Fil-mumenti tat-tagħlim, il-perspettivi differenti tagħna kienu jikkumplimentaw lil xulxin. Fejn jien kont nara d-dettalji, hu kien jara l-istampa sħiħa. Meta hu kien jitkellem b'awtorità, jien kont inżid il-kompassjoni. Flimkien konna nilħqu kemm l-intellett kif ukoll il-qalb tas-semmiegħa. Il-provi minflok ma firduna qarbuna aktar lejn xulxin. Kull sfida li ffaċċjajna flimkien inbidlet f'xhieda tal-qawwa tal-Mulej f'ħajjitna. L-istorja tal-imħabba tagħna saret eżempju ħaj għall-konvertiti l-ġodda, turija prattika ta' kif żwieġ seta' jagħti glorja lil Alla u jservi s-Saltna tiegħu. Fil-lili kalmi, meta fl-aħħar stajna nistrieħu, il-gratitudni tagħna kienet tfur. Il-privileġġ li nservu lill-Mulej flimkien, li naqsmu kull rebħa u sfida, kull daħka u dema, kien l-akbar teżor tagħna. L-għaqda tagħna kienet aktar minn żwieġ, kienet xhieda ħajja tal-grazzja tal-Mulej. Is-snin tal-ministeru ħallew fina marki profondi ta' esperjenzi li kellhom jinqasmu. F'kull belt li żorna, l-istorja tagħna saret xhieda ħajja tal-qawwa trasformattiva tal-Evanġelju. Il-ġrieħi tal-persekuzzjoni, ir-rebħiet mhux mistennija, kull kapitlu ta' ħajjitna serva biex jinkoraġġixxi lill-konvertiti l-ġodda. L-esperjenza tagħna ma' Pawlu saret parti essenzjali mix-xhieda tagħna. Konna nirrakkontaw kif dak l-ewwel laqgħa f'Korintu kienet biddlet għal kollox il-fehma tagħna tal-Iskrittura. Is-semmiegħa kienu jistagħġbu meta jindunaw kif il-Mulej kien biddel koppja sempliċi ta' ħajja ta' tat-tined fi strumenti għax-xogħol tiegħu. L-impatt tal-istorja tagħna laħaq saffi differenti ta' soċjetà. Il-kummerċjanti setgħu jidentifikaw ruħhom mal-esperjenza tagħna fin-negozju. L-ilsira sabu t-tama fil-messaġġ tagħna ta' libertà spiritwali. In-nisa ssaħħu meta raw kif il-Mulej kien juża d-doni tiegħi fil-ministeru. Kull persuna sabet xi ħaġa fl-istorja tagħna li messet ir-realtà tagħha stess. Il-persekuzzjonijiet li ffaċċjajna nbidlu f'tagħlimiet qawwija ta' perseveranza. Meta l-konvertiti l-ġodda kienu jiffaċċjaw l-oppożizzjoni, stajna naqsmu magħhom kif il-Mulej sostniena f'mumenti simili. L-istorja tagħna saret manwal prattiku ta' sopravivenza spiritwali fi żminijiet ta' diffikultà. Ix-xhieda tas-sħubija tagħna fil-ministeru sfdat il-mudelli kulturali taż-żmien. Urejna kif raġel u mara setgħu jaqdu lill-Mulej bl-istess mod, jirrispettaw id-doni differenti tagħhom. Ħafna koppji sabu fl-eżempju tagħna mudell ġdid ta' relazzjoni, ibbażat fuq l-imħabba u r-rispett reċiproku. L-istorja tagħna ta' tkeċċija minn Ruma kisbet tifsiriet ġodda maż-żmien. Dak li deher traġedja nkixef bħala l-bidu ta' missjoni globali. Konna naqsmu kif il-Mulej kien uża dak il-mument ta' kriżi biex ipoġġina strateġikament għall-espansjoni tal-Evanġelju. Il-ġenerazzjonijiet ġodda ta' mexxejja sabu fl-esperjenza tagħna mudell x'jimxu warajh. Għallimna l-importanza li żżomm sengħa għall-għajxien tiegħek, il-ħtieġa ta' flessibilità f'kulturi differenti, l-għerf li taħdem fi sħubija, L-istorja tagħna saret parti mill-wirt tal-Knisja bikrija, xhieda tal-fedeltà tal-Mulej matul il-ġenerazzjonijiet. Is-snin żebgħu xagħarna bil-fidda, iżda ma naqqsux il-passjoni tagħna għall-Evanġelju. Fix-xjuħija, idejna, għalkemm anqas ħfief fil-ħjata tat-tined, baqgħu sodi fil-barka ta' dawk li kienu jfittxu l-gwida. Kull tikmix f'wiċċna kien jirrakkonta stejjer ta' battalji mirbuħa bil-grazzja tal-Mulej. Darna f'Efesu nbidlet f'ċentru ta' għerf għall-Knisja. Il-mexxejja żgħażagħ kienu jfittxuna mhux biss biex jitgħallmu dwar l-Evanġelju, iżda biex jifhmu kif jibqgħu fidili f'nofs l-avversitajiet. Qsamna magħhom it-tagħlimiet li ż-żmien u l-esperjenza biss jistgħu jgħallmu. Ix-xogħol tat-tined naqas naturalment, iżda l-influwenza spiritwali tagħna kibret. L-istess idejn li darba kienu jaqtgħu l-ġild u jħitu l-kanvas issa tqajmu fil-barka fuq ġenerazzjonijiet ġodda ta' qaddejja tal-Mulej. L-età avvanzata tagħna tat awtorità speċjali lill-kliem ta' kuraġġ li konna naqsmu. L-ittri li rċevejna minn partijiet differenti tal-Imperu fakkruna fil-frott li jdum tal-ministeru tagħna. Knejjes li konna għenna biex jitwaqqfu issa kienu jibagħtu l-missjunarji tagħhom stess. Koppji li konna ddiriġejna saru mexxejja rispettati. Is-Saltna tal-Mulej espandiet permezz ta' dawk li konna ħarriġna. Jien u Akwila osservajna b'ferħ kalm it-tkabbir tal-Knisja. Bħal bdiewa li ħawlu fiż-żgħożija u issa kienu jikkontemplaw il-ħsad abbundanti, rajna ħajja ġdida tinbet fejn qabel konna żrajna bid-dmugħ. Kull konvertit ġdid kien xhieda li d-dedikazzjoni tagħna ma kinitx għalxejn. Kull pass fil-mixja tagħna mal-Mulej, mill-ewwel jiem f'Ruma sal-aħħar mumenti tagħna f'Efesu, juri pjan akbar mill-aspettattivi tagħna stess. Il-ħajja ma' Aquila għallmitni li l-imħabba vera tissaħħaħ fl-avversità u li l-akbar privileġġ tagħna kien li naqdu s-Saltna. Ħa l-istorja tagħna tħeġġeġ qlubkom biex tibqgħu sħaħ fil-fidi anke fi żminijiet ta' sfida. L-istess Alla li mexxiena permezz tal-persekuzzjonijiet, sostniena f'artijiet barranin, u biddel it-tkeċċija tagħna f'opportunità għat-tixrid tal-Evanġelju, għadu fidil matul il-ġenerazzjonijiet kollha. Sa ma nerġgħu niltaqgħu, żommu għajnejkom fissi fuq Ġess, l-Awtur u l-Perfezzjonatur tal-fidi tagħna.